illi nwieġbu għas-sejħa għall-qdusija. Għaliex? Għaliex mill-aħħar hija l-kooperazzjoni tagħna, il-kooperazzjoni tal-bniedem bid-djufija tiegħu mar-rieda u mal-opra tal-grazzja ta' Alla li jista' kollox. Id-djufijiet, id-dnubiet, in-nuqqasijiet m'għandhomx għax jaqtulna qalbna, għax il-Mulej fil-ħniena u fl-imħarja kbira tiegħu għalkemm u għax jaf li aħna dajfin, Inewlilna jdejh u jurina l-imħabba kollha tiegħu. Għalhekk, dawk li jixtiequ jimxu t-triq ta' qdusija, m'għandu xejn, m'għandhom iħallu xejn jaqtagħlhom qalbhom. Mill-banda l-oħra, iridu joqogħdu ħafna attenti minn dik it-tentazzjoni li jaħsbu li jistgħu jakkwistaw il-qdusija bir-rieda jew bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet tagħhom biss. Għandna bżonn il-grazzja ta' Alla. Ma' dawn iż-żewġ tentazzjonijiet li huma ħafna attwali kif qed naraw u mhumiex xi ħaġa biss tal-antik, tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, inżidu oħra, it-tentazzjoni illi naħsbu illi s-Saltna ta' Alla hija xi realtà astratta illi għad naslu biex nifhmuha jew nagħmlu parti minnha Fl-aħħar taż-żmien, fl-eskatoloġija, f'meta ssir il-laqgħa definittiva tagħna mal-Mulej wara din il-ħajja, huwa minnu li hemmhekk naslu għal kontemplazzjoni sħiħa u eterna ta' Alla, illi ħalaqna u li għamilna proprju biex inkunu miegħu għal dejjem. Imma s-Saltna t'Alla Ġesù ġie biex isejħilna nagħmlu parti minnha u nibnuha hawnhekk, f'din id-dinja, Niftakru li Ġesù nnifsu minn Alla sar bniedem proprju biex jagħmel parti mir-realtà tagħna l-bnedmin. U allura anki aħna, jekk irridu nsiru qaddisin, hemm bżonn li nibnu s-saltna ta' Alla hawnhekk, issa, illum, qalb ħutna l-bnedmin, anki f'dik is-soċjetà li forsi tipprofessa illi ma tridx taf b'Alla, illi Alla ma jeżistix, illi Alla għalija ma jfisser xejn. Hemmhekk il-bniedem, u b'mod speċjali in-Nisrani, hemm bżonn illi iwassal lil Alla u proprju isejjaħ bl-eżempju iktar milli bil-kliem il-ħut u l-bnedmin biex isiru qaddisin. F'dan għandna l-għajnuna u l-grazzja speċjali tal-Ispirtu s-Santu. U magħha, iżid il-Papa, għandna wkoll l-eżempju, l-għajnuna, l-interċessjoni ta' Ommna Marija u tal-qaddisin. Ejjew niftakru b'mod speċjali aħna, il-poplu Malti, illi għandna tant għal qalbna, il-qima, id-devozzjoni lejn il-qaddisin, illi lil dawn il-qaddisin nagħmlulhom festi tant sbieħ, speċjalment fi staġun tas-sajf. Illi fuq kollox il-qaddisin qegħdin hawn biex jakkumpanjawna, biex jimxu magħna, mhux biex jibqgħu fuq dak il-padestall fejn poġġejnihom u fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweġġħa, imma fuq kollox biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li hemm għar qalb l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna, aħna wkoll nistgħu naslu għall-qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn. u fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweġġa, imma fuq kollox biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li jinqal qalb l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna, aħna wkoll nistgħu naslu mal-qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn.

F'dak iż-żmien, Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu, Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? staqsiehom. Huma wieġbuh, Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek. Imma Ġesù qalilhom, Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesù, Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmuddija li biha se nitgħammed jien, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom jħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Foskom għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-Mulej. Għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem
Kemm imbagħtu bi ħmerijiet mulej aħna l-bnedmin. Preċedenzi, privileġġi, titli u gradi. Wara xelli fumna. U inġejt fostna awtorità bħalek mhux biss bla pretensjoni, imma tabbejt bil-ħażen tal-kotra. Takkist bil-mard tagħna. Iġġarrabt f'kollox bħalna barra d-dnub. U aħna, anke dawk ta' ħdejk, nippretendu pożizzjoni vantaġġuża. Napprofittaw ruħna miċ-ċirkustanzi. Naħsbu li għandna dritt għalik iktar minn oħrajn, qabel oħrajn, b'xi preferenza għax aħna. U l-oħrajn mulej jitmasħnu. għax jippretendu li dat-trattament jixraq lilhom. Napprofittaw ruħna miċ-ċirkustanzi. Kif ma nitgħallmu qatt, Mulej, lanqas minnek? Int li stajt tordna, tikkmanda, tiddomina lil kulħadd, ġejt tagħti servizz kontinwu titbaxxa fi grat inkredibbli. Toqgħod l-aħħar u l-ar. X'ma nersqux lejk qalbna qawwija mulej. Int tista' tagħder in-nuqqas ta' ħila tagħna għax ġarrabta personalment. Tafna sew, taf il-preżunzjoni tagħna. Edna f'postna mulej, u miljana. Arrafna xejn tagħna qudiemek, u qudiem xulxin. Il-kol bżonnu, il-kol bżonn xulxin. Imlina bi spirtu ta' servizz. Ħanaqdu lilek b'qalbna safja u lil ħutna b'dedikazzjoni sħiħa. Il-koll bżonn, il-koll bżonn xulxin. Imlina bi spirtu ta' servizz. Ħa ngħaqqdu lilek b'qalbna safja u lil ħutna b'dedikazzjoni sħiħa. Pope Paul VI was born as Giovanni Battista Montini, the second of three children, here in the small city of Concessio. Fausto Montini is the son of Ludovico Montini,

Il-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard talli offri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni, huwa qatt jara nisel u jtawwal l-jemu, u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl. Jixba' bit-tagħrif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu. Il-kelma tal-Mulej. Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl. jixba' bit-tagħrif tiegħu. Salm responsorjali Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel,

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-Mulej, hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù, Bin Alla, ħa nżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox, minbarra d-dnub. Ħa nersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqtha l-grazzja li neħtieġu. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox, minbarra d-dnub. Ħa nersqu mela qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, b'Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu, Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? staqsiehom. Huma wieġbuh, Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek. Imma Ġesù qalilhom, Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesù, Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien, Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesù sejħilhom u qalilhom, Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom jħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-Kelma tal-Mulej. Hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra.
X'tip ta' dinja tixtieq tħalli lil uliedek?
Paċi, dik l-aħwa. Xeħiż jħalli ma riġliet jien. Dinja ta' paċi u ferħ huma kulħadd. Paċi, bejnietom. Għada u paċi. U jibqgħu kelmu lil xuxi. Tħalli lil uliedek. Dak għalija rispett ta' kollox. Dinja
tal-paċi u tal-kwiet hi. Paċi
bejn il-popli kollha. Mhux daw in-nies iridu jaħarbu minn pajjiżhom imsieken għax aqqas jafu se jaqbdu jagħmlu, joqtlu l dawk u joqtlu l dawk u dawk.
Fid-dinja għandna aktar minn 15 miljun refuġjat. Waqt li kull 15 sekonda xi ħadd mis-Sirja jsir refuġjat. U int, X'qed tagħmel biex tħalli dinja aħjar? Fid-dinja għandna aktar minn 15 miljun refuġjat.
Għalfej allura le għalli frizar. Aħna fil-kultura tagħna u tista' tgħid fil-kulturi kollha b'mod jew ieħor, anke jekk xi ftit minnhom huma strambi għalina. Nirrispettawn il dan anki lill-katavru ta' bniedem li konna ħabbejna. Okay? Anki l-katavru, anki jekk dan il-katavru qatt m'għandu ċans li jerġa' jgħix, qatt m'għandu ċans. Aħna l-uniku drabi li nifrizaw il-katavru huwa emerġenza mediko-legali. Meta jkun hemm bżonn ta' xi autopsja jew xi ħaġa oħra, u maħabba fek ikollna nifrizaw il-katavru biex imbagħad nistudjaw iktar tard. U għalhekk, fl-istess mod, aħseb u għara iktar u iktar mħabba xi ħaġa ħajja, il-bidu ta' ħajja umana, manna lebda raġuni għalfejn nifrizaw din il-ħajja umana ħlief jekk mhux fil-każi ta' emerġenza meta ħankun qed inżommu dik il-ħajja umana biex tista' tingħajjex iktar qoddim. Per eżempju, jekk l-om li kienet ħatiħu il-ħajja umana ġo fiha timrat serjament u allora ma tistax titpoġġa dik l-embryon ġoġġu ftaħħa u allura għal dak il-ftit minuti għax hija emerġenza għas-saħħa tal-embryon stess nifriżaw jew nifriżawha. Okay? Dan huwa l-uniku raġuni għalfejn għandu jkun moralment u etikament aċċettabbli u din hija kif inhi l-liġi preżenti, il-liġi li għaddiet fi 2012. So, illum il-ġurnata qed nżidu l-ammont ta' embrjoni biex suppost nżidu il-chances li ikollna t-tfal. Dan mhuwiex għal benefiċċju tal-embrjoni stess, u għal benefiċċju tal-ġenitur. U għalhekk l-embrjon, il-bidu tal-ħajja umana qed jiġi oġġettifikat, qed jiġi qisu prodott li tista' tixtrih u tużah u iktar mhux tixtrih iktar għandek ċans li jkollok dak li trid fl-aħħar, sewwa qed tixtri ħames karozzi iktar għandek ċans li jkollok dejjem karozza biex toħroġ biha. Ma nistgħux nagħmlu hekk bil-ħajja umana. U minħabba fek, naħseb irridu noqogħdu attenti ferm fuq dawn il-proġetti ta' nistgħux nagħmlu hekk bil-ħajja. U minħabba fek, naħseb irridu noqogħdu attenti. Ikut l-eżis, il-kelma ta' Kristu hija ċara. Inut li ngħid jien naf lil Kristu jekk minix lest nobdi l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jħares il-kmandament tiegħu, Hu giddieb. U nafu min hu l-giddieb. Il-giddieb huwa x-xitan, il-qarrieq sa mill-bidu. Il-gidba tmur kontra l-verità. U l-verità x'inhi? B'mod partikolari fid-dawl tal-Kelma li wasluna l-isfjiet tagħna llum, Fuq din il-materja li tmiss il-ħajja umana, l-istess natura tal-bniedem, fi lili u lilek, fina nfusna. Kristu qal, Min irid iżomm il-kmandamenti tiegħi, min irid jagħraf il-verità jżomm il-kmandamenti tiegħi. Hekk qalilna San Ġwann. Jirrifletti l-kelma ta' Kristu naturalment. fina nfusna. Mela l-verità ta' Alla fuq il-familja, Kristu qal, Ftakru fil-Ġenesi, raġel u mara bħala tiegħi. U Alla bagħathom sabiex ikattru u jimlew l-art. Jirrifletti l-kelma ta' Kristu. U l-verità ta' Alla fuq il-ħajja, l-kmandament ta' Alla, la toqtolx. Lil Kajin x'jgħidlu Alla meta jipprova jaħsel idejh? u Alla bagħathom sabiex jgħidlu d-demm ta' ħuk qed jgħajjat mill-art. U l-verità ta' Alla fuq il-ħajja, l-kmandament ta' il-ħajja hija sagra, ma taqtolx. Id-demm ta' dawn ħutna, qed jiġu mnista b'dan il-mod, iffriżati u jintremew dak jgħajjat mill-art la toqtolx u tleżiż mhuwiex tollerabbli li aħna ngħidu li aħna nsara u għaliex inħossuna komdi għax għandna l-flus fil-but ngħixu daqs li kieku xejn mhu xejn bħal ja nazzjoni kompleta.

Nagħrfu li fejn jidħol il-bniedem, aħna mhux qed naħduha kif jgħid San Pawl, ġietni f'moħħi u f'qalbi s-sil ta' San Pawl lill-Efesin. U aħna nibqgħu aljenati. Aħna qed naħduha kontra l-qawwa tal-ħażin. San Pawl imur jgħidilhom isma' intom mhux qed taħduha kontra l-ġisem u l-laħam ta' jidħol il-bniedem. Dan kollu hawn il-pjan tal-ħażin. Il-pjan tax-xitan. F'moħħi u f'qalbi s-sil ta' San Pawl lill-Efesin. Ix-xitan irid iżeblaħ il-bniedem maħluq xbieha ta' Alla kontra l-qawwa tal-ħażin. Hu tajjeb li nieqfu mument u nagħrfu kif wasalna hawnhekk, ħuti. Llum qed niddiskutu emendi għal-liġi li tittratta t-tnissil tal-bniedem 'il barra mill-kuntest naturali tiegħu, l-IVF. Forsi kelma tqila, forsi hawn ngħidlu tkun taf għax qed titkellem anke meta wieħed jgħid embrijuni. L-embrijun huwa jiena u int fil-ġuf ta' ommna. Għax ħajja sa l-mument tal-konċepiment tagħha kif nilbnu. Hija ħajja saħħa. L-IVF. Kif wasalna hawnhekk? X'inhi l-kelma tal-Knisja fuq dan il-punt? Ejja neħdu pass lura. L-embrijun li titratta huwa jiena u int fil-ġuf ta' ommna. Il-Knisja bħala omm tagħraf l-uġigħ tal-pjaga tal-infertilità. Kif wasalna hawnhekk? X'inhi l-kelma tal-Jena? Omm Taljana xruħa mill-karba ta' min jixtieq li jkollu t-tfal. Jingħaddu pass lura, għal raġuni jew oħra. Il-Knisja bħala omm tagħraf. Il-Knisja x'taċċetta u x'ma taċċettax. B'mod raġunat, eh? Huma Taljana xruħ mill-karba ta' min jixtieq li jkollu. L-IVF hija aċċettabbli jew le għall-Knisja? U l-verità hija waħda, ħuti l-għeżież. Il-kelma hija le. Il-Knisja x'taċċetta? Għala? U x'ma taċċettax? Ma traġunat, eh? X'taċċetta l-Knisja? Nibdew mill-pożittiv. Il-Knisja tapprova kull ma jgħin, kull ma x-xjenza tagħtina sabiex jgħin l-għadd bejn il-mara u r-raġel. Qal, sabiex dan iwassal għal ulied mixtieqa. Kulma jgħin l-għadd, il-Knisja tapprovah. Il-Knisja għalhekk x'tikkundanna? Kulma x-xjenza tagħtina sabiex jgħin dak kollu li jifred dan l-għadd, l-għadd tal-għotja sħiħa, Niftakru x'qal Ġesù, It-tnejn isiru ġisem wieħed. Dan l-għodd ta' għotja sħiħa jippermett tiegħu l-bniedem jikkoopera ma' Alla fit-tnissil tal-ulied. Dak kollu li jifred dan l-att, dan l-att ta' mħabba, dan l-att ta' għotja kompleta, mill-att prokreattiv, jiġifieri mill-att li minnu jirriżulta t-tfal, il-Knisja ma tistax taċċettah. Għax imur kontra l-istess dinjità tal-bniedem. X'inhi l-kwistjoni allura? Il-kwistjoni ħuti l-għeżież, serraq, naqraw, għandna miżien quddiem għajnejna. Il-kwistjoni hija jew timxi, ara jekk naqbdu l-loġika ta' home sicken, tas-sentimentaliżmu, jew agħar u agħar ta' li għandi dritt, għax illum għandna dritt għal kollox. mill-att prokreattiv. Allura nasal biex nasal mezzi, biex nagħżel mezzi li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem, li jitnissel bil-mod li Alla jrid jitnissel, u nagħmel mill-bniedem prodott f'laboratorju, prodott ieħor bħall-oħrajn. Jiena u int, għax aħna kollha minn hemm bdejna mill-ġuf. Mill-imħabba ta' raġel u marha, kull bniedem minn hawn lid-dinja jekk tnissel. U nagħmel mill-bniedem prodott f'laboratorju. Nagħmel minnu dak li jħobb bħala l-ħsibijiet, prodott jiena u int, f'laboratorju, prodott li jien għandi dritt għalih u għalhekk irridu. Nista' nkun mara waħdi, nista' nkun raġel u raġel, mara u mara, għar u għar, pass ieħor issa. L-isfid qalulna qed noħolqu ħa noħolqu orfni. Għala? Tgħiduli għala? Għaliex issa, naturalment, għalfejn nidħol f'dettalji żgħir żewġ irġiel, ħadd minnhom m'għandu ġuf. Allura għandna bżonn il-ġuf ta' xi ħadd. Allura nikru l-ġuf ta' xi ħadd. Għala? prodott tridu li għal u dan jibqa' anonimu naturalment mara waħda u din ġenetikament mhijiex l-omm tat-tarbija bħal war pass ieħor allura għandna bżonn il-ġuf ta' jew inkella żewġ nisa nużaw raġel naturalment huwa l-missier ġenetikament imma li dan huwa anonimu it-tarbija qatt mhu se jkun taf minn hu missiera tat-tarbija u dan kollu jsir f'laboratorju. Qisna qed nipproduċu oġġett ara kemm hu ħwejjeż serju wid l-għeżież. Għafruli llum qed nieħu fit-tul imma hawnhekk qed immissu l-essenzjali. Tajjeb li nifhmu hekk. X'stax ngħid, u lejna di ma taffettwax lili.

Qed jagħmlu pressjoni sabiex dawn l-affarijiet jitfgħu li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem. Nitlob għall-konverżjoni ta' dawk li f'idejhom hija s-setgħa li jagħmlu liġijiet u li qed jgħaddu liġijiet li jmorru kontra l-liġi ta' Alla. Nitlob għall-konverżjoni ta' dawk minn ħutna. li ma jagħrfux il-verità tal-Kelma ta' Alla fuq dawn il-ħwejjeġ kif twassal għall-Knisja. U mbagħad nagħmel xi ħaġa, nagħmel xi ħaġa. Nagħti xhieda. Mhux biżżejjed ngħid li jien Nisrani. li ma jagħrfux il-verità fil-prova kollox ħuti għeżież. X'nista' nagħmel jiena? Naħdem favur id-dinjità ta' kull bniedem bħala ħlieqa xbieha ta' Alla. Nagħti d-diskors tiegħi f'kull ambjent, bil-mod kif nifforma lil uliedi, lil ulied uliedi, billi nagħmel pressjoni bil-mezzi li Alla jagħtini.

il-ħajja mill-ewwel mument. Minn hemm bdejna. Id-difiża u t-tisħiħ tal-familja kif ħalaqha Alla. Sal-mewt naturali tagħha. Tiddependi l-ħajja mill-konċett li jmiss tagħha. X'issa l-passi li jmiss wara t-tagħżil? Nkunu qed nidħku bina nfusna jekk naħsbu. U s-solidarjetà, ħuti l-għeżież.

wieħed jgħix, u d-difiża u t-tisħiħ tal-familja kif ħalaqha Alla sal-mewt naturali ta' min hu l-iktar vulnerabbli sal-massa li n-nies kollha jintelqu f'idejn il-Verġni Mqaddsa Marija Ħuti l-Għeżiex li fetħulna nfusna nagħtawx qalbna u s-solidarjetà Ħuti l-Għeżież u dan se jintgħallem issa f'qagħda lil Suor Luċija.